Швециядә, Стокгольм шәһәрендә яшәүче теркәш суыккан татар телендә матур, эзлекле итеп, мантыйклы итеп һәм профессиональ дәрәҗәдә аңлата, аргументлап сөйли белә торган кешеләрнең берсе. Андыйлар безнең мөһаҗириятта күп түгел. Шуңа күрә, бәлки, Төркәр әфәнде, бәлки, сезнең белән бик кызыклы һәм кискен бәхәсле нәрсәләргә дә игътибар итсәк иде. Татар конгрессы якынлаша. Инде егерме ел татар мөһаҗирләре Казанга килеп йөри. Без кабул итәбез, үзебез дә барып кайтабыз. Терелеш, суверенитет дигән нәрсә Татарстанның дәрәҗәсен үзгәртте, милли күтәрелеш булды. Инде 2012 елдагы күз белән караганда, хәлләр ничек соң? Мәчетләрдәге хәлләр, мәхәлләләрдәге хәлләр, туган тел, Милләтнең туплануы турында җитешмәгән җирләр бармы? Инде барысы да ал да гөл булгач бит инде бернәрсә эшләргә кирәкми. Бу турыда сөйләшү, фикер алышуның әһәмияте бер яктан мөһим, зур. Чөнки менә Төркәр әфәнде чит ил татары вәкиле, ә без менә Фәизкамал белән Татарстанда көн саен яшәп, күреп, ишетеп торабыз һәм бик күп кискен тәкъдимнәр һәм тәнкыйтьләр дә ишетәбез. Татарстанга карата, милләткә карата, милли оешмаларга карата, аерым шәхесләргә карата. Ә хакыйкать ничек? Нәрсә уйлый икән полиция академиясенең элекке укучысы, хокукчы Төркәр Суккан? Беренче сорау. Төркәр әфәнде, менә 20 елдан соң без татар халкы һәм аның Татарстандагы, Россиядәге һәм чит илдәге өлешләре э, нәрсәгә иреште? Олга киттеме, урында таптандымы, әллә бераз чигендеме? Сезнең үзегезнең тәэсирләр ничек? Инде хәзер чит илдәге хәлләрен дә беләсез, Казанны да быел күрдегез. Башта мине бик матур һәм җентекле сөйләгәнемне әйттегез, мактадыгыз. Иншалла бу сүзләрем дә аңларлык булыр дип уйлыйм. Ни әйтим соң менә Әлбәттә, монда киләбез. Беренче нәрсә күзгә кагыла. Ул буладыр тирәдәге үзгәрешләр. Тирәдәге үзгәрешләр. Әлбәттә, монда бөтен вакыт Казанда инде Казаннан сүз бара бит. Мин Чаллыда да торам анда, әлдә Бу ел бик йөрергә туры килмәде. Монда инде төзелешләрнең артканы. Бөтен вакыт яңы биналар төзелгәнен күрәбез. Юллар да үзгәрә. Зур, мөһим юллар. Бу инде тыштан күренә торган әйберләр, әйеме? Менә. Мин бит әле Татарстандагы вакыйгаларны күбрәк Азатлык сайты аша һәм бигрәк Facebook аша өйрәнәм. Әле бит мин монда бер атна гына тордым, бик күп нәрсә һәм ишетәсез, укыйсыз гына түгел, күрә дә сез дә. Зеланд нокта ТВ сәхифәсеннән күз күзегез белән дә кайбер нәрсәләрне күрәсез. Әйе, әйе. Инде милли тормыш турында гына. Мил, әйе, милли тормыш турында Килсәң инде, мине берсәк ничек әйтим соң? Гаҗәпләндерән хәл муллаларның, мөфтиләрнең, ул милли миллилекнең бер өлеше бер арага килә алмалары. Мин минем аңламаган як шулдыр. Менә ничек соң монда тагын кинәт кенә, кинәт кенә бер мөфтият пәйда була, Мәскәүдә икенче мөфтият. Менә шундый хәлләр мине әз генә татарлыкны һәм динне уйлаганда, бурчый кебек. Туксанынчы еллар башында Бердәнбер Мединият нәзарәте урынына һәр өлкәдә, төбәктә, Идел буенда, Себердә мөфтиятләр хасил булды, мөфтиләр шурасы хасил булды. Инде хәзер шуның эчендә тагы башка бәхәсләр, тартышлар бар. Чыннан да бу читтән карап торган кешегә аңлашылмый. Юк. Дини җәмәгатьчелегебез бердәм дип әйтеп булмый. Димәк, бу сезгә дә күренә, безгә дә күренә һәм бу бәхәссез нәрсә. Әйе, ярар. Кызганыч. Әйе, бу кызганыч, бу кызганыч, бу кызганыч. Ярар, мөфтиләрне бер фаш иткәндә, мөфтиләр, муллалар, имамнар, милли э, җәмәгатьчелек, э, минемчә, милләтнең э, эчке дошманнары, тышкы дошманнары сөенә торгандыр. Бездән башка да болар таркала дип. Бу бит бер яктан инде татарга, татарлыкка да бер уңайсыз хәл. Менә мөфтиләрнең артуы бер хәл. Иң күп гаҗәпләндергән хәл шул инде, Мәскәүгә тагын бер мөфтият нигә кирәк иде дип уйлап торам менә. Детальләрен белмим, анда Тәлгать Таҗетдин үзенең мөфтиятен билгеләгән икән һәм аның үзенең статусы бар икән, хокукый яктан туры килә икән, мәхкәмә эшләре карала бу мәсьәләдә. Бер алай без берничек тә алай инкарь иткән бу мөфтиятне хәл түгел. Ләкин дини оешмаларның күбәеп китүе һәм аларның җитәкчеләренең үзара бәхәсләшүе, кайвакытта матбугатта компромат җибәрүе, кайвакытта җыелышларда кискен шундый Горбачев перестройкасы вакытындагы кебек сәяси белдерүләр ясалуы, әлбәттә, аныч хәл. Ә инде Милли тормыш, мәдәни тормышка килгәндә ничек? Димәк, дини фактор һәрвакыт милләтне ныгытучы булса да, димәк, бу очракта киресенчә, дин вакытта дин берләштерми, киресенчә, диннең үз эчендәге вәкилләр дә туплана алмаганны күренә. Ә татар халкы ул бит ислам дине булырга мөмкин. Атеист булырга мөмкин. Керәшен бар. Керәшен, башка дин вәкилләре булырга мөмкин. Болай да ул татар таралырга тора. Без инде мәдәни милләтчеләр миллилекне өстендә куябыз. Катырак исламчылар ничек инде ул без иң беренче чиратта мөселман, аннан гына татар диләр. Һәм бу бәхәснең очы кырые юк. Калдырыйк без бу эшне. Бу турыда мин бераз бәхәсләшер идем. Алар. Алар белән. Алар белән. Чөнки әле ми, милли критериумнарны санарга башласак, аларның озын гына бер фәндә озын гына листасы бар. Менә, әлбәттә, тел, гореф, адәт, э, э, ни, э, уртак Уртак уртак гореф-гадәтләр, уртак тарих. Болар болар кешене бәйли. Мин әйтер идем, беренче һәм иң мөһим, иң мөһим критериум ул тел була. Һаман тел була. Мин әйттем, икенчедән ни килә? Гореф-гадәтләр килә. Динне мин өченче яисә дүртенче сафка бастырыр идем. Чөнки менә мин алты кешене сөйләткән идем. Әңгәмә алган идем бер э, фәнни хезмәтемне эшләгәндә. Һәм бу сорауны аларга куйган идем. Анда икеме өч төгәл татар иде. Бер кешесе иде Яртылаш татар, яртылаш төрек. Тагын бер кешесе иде. Ни, э, әнисе татар, әтисе фин кешесе. Алардан нәк шул сорауны сорадым. Татарлыкның иң мөһим билгесе нәрсәдер дигән идем. Һәммәсе беренче чиратта тел килә. Динне хәтта... Конкрет әйтик, димәк, татарча белмәгән татар, татармы, урысмы, яки башка милләт? Ул сорауны, ул сорауны, ул турыда бәхәсләшергә мөмкин. Ләкин минемчә, минем үз фикерем, керәшеннәр бар икән, бар бит. Ярар, Диннәре башка, телләре Иң бар. мөһим, иң телләре башка түгел инде. Шул ук бит. Диннәре башка, Әйе, телләре бар. әй, телләре бар. Иң минемчә, шәхси дим, фикерем, тел иң мөһим критерий. Шуны гына әйтәм мин. Бу турыда мин артык бәхәсләшмәдем. Бар, мәсәлән, Звезда Поволжья газетында Урысча гына уйлаучы, урысча гына сөйләшүче Рәшит Әхмәтов яза гел генә милләт турында. Һәм бу гәзитне һәм Рәшитнең үзен татарлар яраталар. Ярат булсын. Ә бар саф татарча белгән һәм Шакалидан башлап Татарстанны да, татар милләтен дә сатырга әзер һәм башка милләткә, башка дәүләткә хезмәт итүчеләр алар да хәтсез генә. Шуңа күрә икенче караш бар. Тел мөһим, ләкин кешенең үзе аңа беренче урында дигән фикер караш та бар һәм бик чигенмиләр. Мин дә шул шуңа якынрак булам. Ә хәзер менә э, Швециядәге швед балалары, татар балалары, Финляндиядәге татар балалары, Америкадагы татар балалары өйләнешәләр, җирле халык белән кайвакытта туган телләрдә бик үсеп китми. Ләкин алар татар милләте вәкилләре кайвакытта хәтта милләтче дә булып китәләр. Менә яһүдләр, Ә күбесе идиш-ивритны белми, ләкин фамилиясен дә Иванов дип үзгәртеп беткәннәр, ләкин яһүдлек көчле һәм бер-берсен тартып алга атлыйлар, килеп чыга милли үзаң һәм башка компонентлар мөһимрәк. Ул ансы мөмкин. Мин үз фикеремне генә әйттем, менә бу турыда тагын. Ләкин бу бәхәстә катнашу татар милләтен бүлми инде монсы. Мондый бәхәс булырга тиеш. Булырга тиеш. Икесе дә ике фикердә. Әйе, бар, бар, бар. Менә Татарстан турында сорыйсы килә. Милли, милли, мәдәни, милли, мәдәни ниләр турында бер-ике сүз әйтер идем әле. Әле, мисал, мин бит әле беренче белән икенче конгресска килә алмадым. Чөнки бик соң алдым чакыруларны. Өченче һәм дүртенче конгресска килдем. Һәм сизәмен әле, ул бөтен дөнья татар конгрессы тырыша, күп эшли. Һәм Эшчәнлеген арттырып бара ул. Менә Яшьләр форумы да була. Ул гына түгел, бөтенләй татар, дөнья татар конгрессы. Яшьләр форумы була. Менә руханиләр форумы була. Ул инде, минемчә, инде бик зур алгарыш һәм мөһим эшләр алар. Аларның алып барулары бик мөһим, бик кәрәк. Чөнки менә әле Ригада бер егет ниндидер яшьләр форумы җыйган иде моннан бер-ике ай әвәл. Ахрысы, анда барган кешеләр ничектер үзләренең милли аңын арттырган кебек булдылар. Аларның сүзләреннән шул аңлашылды. Ләкин өйгә кайтасың да аннары нишлисең? Һәм алар Аңыңны күбесе- арттырып. Күп, күп, менә бу яшьләрнең Европада яки чит илдә берләшүләрен хуплыйбыз да, ләкин күбесе татарча бер сүз дә белми. Шулай ул, шулай ул. Ө- Үзен татар дип әйтә. Ничек Бәл- аларны төшереп калдырасың? Ну ярар, ярар, белмим, белмим. Алар соң, ну, нәтиҗә нинди була? Өйгә кайтып ни эшли? Татарча укырга башлыймы? Ә? Яисә Татарстан өчен, яисә татарлык өчен пропаганда ясыймы? Уйламыйм. Шунда алда гел, әйеме? Әниегез татар, сез татар. Әйе. Әтиегез төрек. Әйе. Сез кем милләтегез буенча? Мин үземне татар дип йөртәм. Мин үземне татар дип йөртәм, чөнки ана телем татар теле. Бөтен эш шундан. Һәм татарчаны әзме күпме булдырам. Төркиягә баргач, бу минем әтиемнең иле, аның милләте дип төрекчелектә калкып куяды. Инде сездә ике милләттә яши аламыз. Э, Күпмедер дәрәҗәдә. Ю ничек ике милләттә? Мин татар да, төрек тә. Мин мин әйтмир бер качан да. Күбрәктер. Мин әтиемнең төрек булганын беркайчан да сакламадым, инкяр да итмәдем. Ул бик бөтенләй дөрес булмас иде. Ләкин мин ике милләттән, үземне ике милләттән санамыйм. Мин үземне татар дип саныйм. Шул хисләр белән бәйле бу. Менә бу татарлык минем йөрәгемнең бер почмагына Сеңгән, ул шунда тора. Һәм ул бетмәячәк. Яратабыз да, менә шуның, шуңа күрә менә синең исемендәге, Төркар исемендәге нарат үсә Казан янында. Бу татарлык кына түгел, төркилек сездә. Гомум төркичелек тә бар инде. Бәлки. Менә шуны әйтим үзегезгә. Төркичелек. Без әле пантуркизм дигән мәсьәлә бар бит. Мин пантуркист түгел. Мин патуркист түгел, төркилек түгел ул, минемчә, төркилек түгел. Мин яшь чагымда, ничек яшьрәк чагымда, әйе, кызыксына идем. Казахы бар, шусы бар, тегесе бар, төркмәне бар, үзбәге бар. Ләкин бу кешеләр белән ара-тирә очрашкат аңладым, очрашкач аңладым, юк, юк. Мин, мин, мин андый юнәлешкә, андый юлга кермим. Менә күрәбезме, милләттәшләр, телевизор һәм интернет караучылар, әниләр милләтне арттыра икән. Алар биологик яктан гына түгел, рухи яктан. Тәкәр әфәнде, әниегез ни исемле? Әминә. Менә Әминә исемле Сергач татарларына чыккан татар хатыны. Менә шундый ул тудырган һәм тәрбияләгән. Димәк, милләтебезнең киләчәге менә шушы әниләрдә иң беренче чиратта. Алар аларның балаларын тудыралар да, имезеп үстерәләр дә, тел бирәләр, үзаң бирәләр, гореф-гадәт бирәләр. Әтиләр, туганнар ярдәм итсәләр яхшы. Хәтта чит ил шартларында да менә шулай безнең асыл татарларыбызны тәрбиялиләр икән. Төркер әфәнде белән бәхәсле мәсьәлә турында сөйләшергә була ул. Җитешмәгән җирләрендә яшәп тормыйбыз. Ә менә Казанның үзендә мәктәпләр җимерелә, ябыла, һәйкәлләр җимерелә дигән җитешсезлекләрне, телнең статусы бик түбән дигән хәбәрләрне интернеттан, матбугаттан ишетәсезме, күрәсезме? Моңа мөнәсәбәтегез ничек? Чыннан да татарның бетүе Һәм аның милләтенең мәгърифәтенең, мәдәниятенең саегуы, коруы Казаннан башланамы, башкачамы, сезнең фикерегез ничек? Мондый фикерләр, әлбәттә, еш яңгырый. Сезнең фикер. Ну, ни әйтим, менә Үзебез азчылык булып Швециядә яшибез. Финляндиядә татарлары, Финляндия татарлары азчылык булып анда яши. Татарлар да азчылык, азчылык булып руслар арасында яши. Әйеме? Менә күпчелекнең көче куәте бар. Ул әкрен, әкрен, әкрен генә өч якта да телне, татарлыкны шулай әкрен генә йотып ала. Ул шулай. Димәк, татарның э, төп иле әле Идел Урал. Әйе. Татарстан, Әйе. Башкортстан, Әйе. Ульян өлкәсе, Әйе. бераз Самар өлкәсе, Әйе. бераз Әйе. Удмуртия Әйе. һәм бераз Пермь белән Свердлов өлкәсе. Әйе. Вәссәлам. Әйе. Калганы инде утырачыклар. Ярсып Алар яра. күпчелек түгел, алар мәсьәләне хәл итми. Милләтнең киләчәген алар билгели. Әйе, әйе. Шулаймы? Ләкин Ә бу һәр милли хәрәкәттә менә шулай әйткән төбәкләрдән якын тирәдәгеләр кайнап килгәннәрен, конгрессларда чыгыш ясаганнарын күргәнегез бармы? Ну, күргәнем бар, анда инде, мисал, төрле яктан кеше килә, бер ТНВда бер очрашкан идек, анда бер 20-30 кеше. Анда бит инде күрәбез инде. Чит илдәге ханым чыга, яртысын урысча сөйли, яртысын татарча. Э, тапшыру татарча бара, ләкин ул булдырмый. Яме. Әле ул элекке СССР ил Союздаш Республикасыннан килгән Үзбәкстан, Кыргызстан яки анда. И, бу, бу чит илдән килгән иде бу кеше. Алар да русча сөйләшәләр. Ие, шулай, шулай. Ләкин ни бит, менә, ну, бер-ике сүз тыга инде, һәр татар инде бер-ике сүз тыга э, татарчасына, теге урысча сүз тыга. Ләкин болар бит инде бер фикернең Хәтта яртысын урысча әйтеп куя инде, бу инде чит илдән килгән кеше иде. Ләкин монда да бит шулай ук, тирә, монда хут кая гына булмасын. Безнең тирә Швециядә шведлар, Финляндиядә финлар. Монда бит урыслар. Татарстанның ни барын алсаң, әйтәләр инде татарлар күбрәк дип. Димәк, бездә монда утрауда. Татарстанда да идел уразда утыра. Димәк, мөстәкыйль җәмгыять булып яшәргә өйрәнергә күптән вакыт. Шулай безнең үрнәк без 20 ел элек әйтә идек, эх, чит ил татарлары шәп сөйләшә, алар мәдәни, алар бай дип әйттек инде, чөнки аларның эш хаклары монда Россиягә караганда күбрәк булып күренде. Бу чыннан да шулай булып калдымы? Баймы, фәкыйрьме дип әйтәләр. Иң затлы татар чит илдә дигән. Әмма телне белү буенча да, булдыклылык буенча да, акыллы буенча да, теге коммунистик агу юк. Аны мин, ан, ул сорауга мин әйе шулай дип әйтергә куркам. Чөнки Казанда бик булдыклы, ябыла, һәйкәл җимерелә дип ишетәм. Ә бик булдыклы кешеләр бар инде монда. Түрәләр арасында да бар, гади кеше арасында да бар. Булдыклы кеше, затлы кеше. Монда да күп алар. Күргәнем, күргән кешеләрем арасында андыйлар бар. Эшләрен булдыра торган, тиз генә күп нәрсәләр эшлиләр. Бит үзегез дә бер мисал бирдегез. Кемдер әле Башкортстаннанмы каяндыр килеп, иске бер бинаның хәрабәләрен сатып алып, әйе, әйе, әйе, алып, әле аны Тергезеп эшли, ул урынны ремонтлап эшли һәм бик матур булачак ул. Менә ул бер генә мисал. Андый мисаллар күп. Күп, әйе. Менә яңа газетлар, телеканаллар ачылу. Әйе. Инде хәзер э, яңа гасырда икегә бүленеп, чит илләр өчен аерым чыга башлау. Ансы бик яхшы. Мәгърифәтләр, Уку учаклары ачылу, зур-зур шоу, бәйрәмнәр, сабан туйлар үткәрү, алар барса да бар, гомергә күрмәгән нәрсә бар. Җитә микән алар һәм ничек күренә икән, менә агымдагы милли тормышны шулар билгелиме, әллә аерым кешеләр? Татарлыкны саклар өченме? Әйе. Тырышасыз. Сезгә җитә. Булачак. Ләкин алай да киләчәктә Русның, русның, русның көче. Көче бар. Татарның көче тагы да күплеге тарихтан да күренә, бүген дә күренә. Әкин, бу бит менә татар монда, урыс сүзе белән әйтсәм, интеграцияланган инде. Бу җәмгыять, әйе, әйе. Урысча да бар ул. Э, ни? Шул вазият әле. Аннан соң бар инде икенче, икенче баскыч ни бит? Ассимиляция. Шул процесс бара бит әле. Кайда, кайда күбрәк бара ассимиляция? Мәсәлән, Финляндиядә, Швециядә, Швециядә... Төркиядәме, әллә э, Татарстанда, Башкортстандамы? Аны әйтәм, мин ул Швециядә, Төркиядә бара инде. Бара. Тел ягыннан белән бара ул. Э, монда мин әйтәлмим. Андый тиз бармыйдыр дип уйлыйм, ләкин алай да андагы татарча белмәгән кешеләргә караганда инде Башкортстаннан килгәннәре, кайберләре аннан килгән, кайберләре Рәсәйдән килгән, тиз бара ул, тиз бара. Казанда театрлар бар, телевидение бар, уку йортлары, югары мәктәпләр, урта мәктәпләр җитәрлек. Әйе. Нәшриятлар, китап кибетләре бар. Бар. Ә Казан, Кешеләр китап Казан аламы? баласы, Китап Казан- аламы? бала бак- балалар бакчалары да бар. Ә Казан баласы татарчага бик авырлык белән керә. Киресенчә, э, теге читләшү көчлерәк бара кебек тә- тәэсир кала әле. Шундый ачы хакыйкать тә бар. Бар. Без әле бер-ике көн әвәл э, нигә барган идек? Театрга барган идек. Теге Зәңгәр шәлне карадык. Ярар, зал шыгрым тулы иде. Ләкин ярар, Һәр спектакль дә тулы булсын. Ләкин алар шул ук кешеләр түгелме икән? Театрга бармаган кеше күбрәк, театрга йөремәгән кеше күбрәк. Ул премьерага күп килә, ә гадәти көннәрдә 50-60%. Әйе. Димәк, татар театры аша тырышсагыз да. Мөмкинлекләрне куллану чамалы инде. Әйе. Ассимиляция Әле газет-журналлар бар. Әле менә бу телевидение каналлары, аларны бит карарга, кабызырга кеше кирәк, аудитория кирәк. Концерт залларына кешеләр кирәк. Алар шыгрым туры булырга тиеш. Ярар, көрәшәсез, көрәшәсез, ләкин ул 50-100 ел эчендә җитмәячәк дип уйлыйм. Безнең андый җитешсезлекләр дә бар, ләкин, мөгаен, милләттәшләребез, чит илдәгеләр рәнҗемәс, бер, тагы бер хакыйкатьне әйтсәк. Шулаймы? Әйе, Америка, Төркия, Финляндия татары ул үрнәк. Бигрәк тә җәмгыять Финляндиянең бик көчле слабия җәмгыяте тук. Җәмгыять. Ул һаман мактала. Һәм гомумән Исхакый, Рәшид Әхмәти ратлар булган. Надир Дәүләт, Фәрит Иделлеләр заманы әле тәмамланмаган. Төркәр Суыккан кебек кешеләр шул бар. Әйе бит. Анда Финляндиядәге Гомәр Таһир, Акан Таһир, Әтиек, аның әни, әтине әләре шулай ук бар. Әйе. Бик хәтәр мак дисең, миңа күз генә тимәсен әле. Әйе. Менә мактыйм, ләкин минем сүземнең ахыры бик мактаулы түгел. Ярар. Менә бик күп мин белән вакыфлар, химиячеләр төзегән кешеләр, химия эшләре белән шөгыльләнгән Казанда. Әйе. Россия төбәкләрендә. Минем соравым бар. Менә сез йөрисез инде, ярдәм итеп, кайвакытта менә хәтта кәләш алып, тагы бер гаилә һәм ул үстереп Финляндиядә татар милләтен шулай итеп саклап йөрисез. Бармы шундый мисал, шушы 15-20 елда чит ил татары Яңа фәнни хезмәт язган, спектакль иҗат иткән, опера язган, һәйкәл ясаган, китап язган, гәзит оештырган, Исхакыйлар кебек журнал оештырган, клуб төзегән, яңа бина булдырган, Шулай итеп, милләтне яңача яшәтеп җибәрергә өлеш керткән һәм Татарстан белән хезмәттәшлекне чит илдән торып яңа дәрәҗәгә куйган яңа үрнәкләр бармы соңгы егерме елда? Инде Исхакыйларга карап яшәп булмый бит. Алар йөргәннәр. Ничә гәзит бар чит илдә татарлар чыгарган? Үзләренең телевидение кечкенә генә булса да яки үзләренең интернет сәхифәләре бармы саф татарча? Беләсезме, мин әле Бөтен чит илләрдәге татарларның нишләгәннәрен белмим, ләкин бер мисал бирә алам. Атик Исмаил дигән бер татар бар Финляндиядә. Ул заманында бик мәшһүр футболчы иде. Ул Финляндиядә дә уйнады, Швециядә дә уйнады. Профессиональ футбол. Ул әле соңгы вакытта шагыйрь булып чыкты. Һәм ул финчә яза дип уйлыйм, финчә яза. Э, ну, ул яктан ул мәшһүр булды, Финляндиядә. Шул минем исемә төшкән бер генә мисал шул. Төрле э, әйберләрне санап куйдыгыз, әле андый мисал мин бирә алмыйм, дөресен әйтсәм. Ләкин мин, минем бу турыда белемем дә ни, кыт, кыт, чөнки Австралияны белмим мин. Менә Фейсбукта маташалар егетләр. Бераз интернетта хәрәкәтләр бар. Бар, бар, Фейсбукта бар. Австралияда бар, Тегендә Сагыйт Хәйри бар, Анкарада Сагыйт Хәйри бар. Монда да бер-ике егет бар инде. Булса, алар чыннан да сиздерсеннәр иде. Чыннан да хәзер бит Facebook аша да, башка сәхифәләр аша да көн саен белеп була. Әйе, Нью-Йоркта, Вашингтонда, Прагада һәм Сабан туйлары үткәли. Әйе, әйе. Аңа без шатланабыз әле. Әлбәттә, элек булмаганнар күпләр үтә. Ә мин сораган нәрсә, Профессиональ сәнгать, мәдәният, мәгърифәт учагы, профессиональ менә бу интернетның яңа формалары, анда мөмкинлек күп бит. Демократия һәм тук тормышта үскән милләттәшләребез үзләренең менә шушы тук Казаннан китеп, 20 ел яшәгән кешеләр дә нәтиҗәсен күрсәтә алыр, алырлар иде бит. Юк дисәм, дөрес булмас. Бар дип әйтергә дәлил бар бит. Әйтәлмим шул, әйтәлмим. Төркә, бахмы син теге алта баш турында әзрәк әйтәләсең. Берничә ел дип генерат сорашты бөтен ниләргә. Я, мин алта башны белмим. Германиядәге менә нин әйтәм әле, чит татарлар турында әйттең бит. Интернет газетасы алып барды бит. Генерат Барнизова. Алта башта. Тагы сабан туйлар. Аннары соңгы вакытта бит, соңгы 20 ел өчен дидек. Шул эчендә бит синең үзең дә язган хезмәткәрләрең, хезмәтең бар, чит илдә чыгарган ниләрең бар. Сабан туйлар. Мине әйт.

Ничек әйтим соң? Бюллетень. Журналмы, бюллетень чыгарган иделәр. Ул туктады. Әле бер 4-5 ел әвәл, әле аның тагын теге андагы э, хәзрәт, Рамил хәзрәт аны башкарды, аның дүрт саны чыкты. Аны Беләсебз, беләсездер инде. Ул бар, икенче мисал. Аннары еллар буе әле, дүрт-биш ел буе нидә дә, Германияда бер интернет газетасы чыккан иде, әйе. Алтабаш дигән интернет газета. Аны андагы Татарлар Дойчланд оешмасына бәйлим мин анда Венера Вагыйзова дигән ханым бар. Ул аның белән бик шөгыльләнде, бик тырышты. Ләкин ул әле аның ире вафат булганга ул әлегә туктады. Ул инде 4-5 ел. Димәк, бу аерым фидакарь шәхесләр һаман да кайбер гамәлләр эшли. Бар, бар, берничә мисал. Тәрәккыят, мәсәлән, һәр чит илдә бина булдыру, элек булдырган биналарны арттыру, Менә яңа шундый мәҗәлләләр булдыру һәм ниндидер мәдәни проектлар, мәсәлән, концертлар фин татарлары элек тә җырлыйлар иде бит. Хәзер алар өч тапкыр күбәеп киттеме, юкмы? Шуңа күрә, әгәр дә караганда, мин уйлыйм, Казандагы, Татарстандагы темп өчкә тапкыр, өч тапкыр шәбәеп дисәк, чит илдәгеләр минемчә бер 30 процентка гына арткан дип. Элеккечә тору яки бераз гына чигенү Сизелә, дип, кайбер кешеләр кайталар Америкадан, безнең мәхәллә вәгазәләр нәрсә эшли? Ә кичләрен лото уйнап утырабыз, диләр. Гамәл, милли гамәл, хәзерге информация технологияләре күбрәк булса да, дисклар таратылса да, чамалырак дәрт-дәрман, минемчә, Шәбәергә дип. Ярар, безне мисал булып алсак инде. Без ел саен Сабан туе үткәрергә тырышабыз Швециядә. Ләкин, ну, яхшымы ул, белмим, ул кая итсен ул. Анда 40-50 кеше килә, анда татарча аралашкан, Биш кешедер, бәлки. Анда урысча яңгырый, анда шведча яңгырый, анда курдча яңгырый. Ул сүз нәрсә? Бик яхшы, бик яхшы. Яхшымы ул? Һәр җәмәгатьнең, һәр һәр минем һәр төбәкнең үз үз стиле. Менә Ерак Шәрыкта да ул чагыштырып булмый, Татарстандагы кебек үтми инде ул. Ләкин Нью-Йорк сабантуйлары, анда парк бакча сабантуйлары була инде. Төркиядә дә шуннан башланды. Ярар. Алар үтсә бик яхшы инде, ләкин Сабантуй ул елга бер көн. Беләм. Менә мин үскәндә, мин үскәндә, э, бу ни турында бик яхшы дидегез бит теге төрле э, телнең яңгырау. Анда татарлар арасында үстем. Анда чәй кичәләрендә татарча белмәгән кеше юк иде. Бөтен сәхнәгә чыгышлар, Аралашулар, гәпләшүләр үзарабызда да татарча бара иде. Менә мин шул дөньяда яшим. Мин әле, бәлки, бездәге кичәләргә бармасмын да. Бәлки. Чөнки анда барып нишлим мин? Анда Татарча сөйләшә алмыйм бит. Бер-ике кешем бар. Гөлүзә бар. Алар Аның белән сөйләшәме, әллә Татарстан булу сәбәпле урысчамы? Алар шведча да сөйләшә, күбрәк урысча да сөйләшә. Көн саен Гөлүзә белән 16 елдыр татарча сөйләшәм. Шул кичәдә дә мин аның белән утырып гәпләшим. Мин кем белән сөйләшим мин үз телемне, ана телемне? Әйт әле. Шулай, Төркер әфәнде. Менә күрәсез, Төркер әфәнде дә хакыйкатьне турыга кыю әйтә торган кеше. Менә бу безнең гыйбарәбезнең ноктасы яки йомгагы шул инде. Димәк, һәр җәмгыять, һәр гаилә, һәр шәхес, һәр татар үзе хәл итә икән. Хәлбуки үзебездән субъектив фактордан торгач, димәк, яши алабыз, яшибез. Һәм бу очракта Теркәр Сукан һәм башка милләттәшләрнең үрнәге һәм аларның язмышы һәм аларның милли үзаңы безгә ярдәм итәр. Яшәек! Сезгә уңышлар телибез. Швециядә татарлыкның шәмен сүндермәгез киләчәктә дә. Тырышабыз, ләкин өмитсезмен. Ашы җирен кисәрбез. Тырышабыз дигәннән соң кисәбез. Өмитсез дигәнен кисәбез. Шулай ул.